Munonga munonga eky'okubanza kya byona, ahabw'oku eki mwayetengire Ruhanga yaakihikiriza. Omuntu mukuru owaatutayaire eri izooba nibamweta Thomas Tayebwa, ni memba wa Paramenti, ni Deputy Sipiika w'eishengyero rya Uganda yoona. Purezidenti Habigiresanga. Haza mukireebe akaija aha International Women's Day. Sipiika Anita Among nkamweta yaija yaija kiruhuura kuchere rushere. Eeh Prime Minister Rugire Kanyaryeru hashi kandi mbwenu nanye hati kanze kuronda Deputy Sipiika. Nagamba nawe. Yangira ati, Mukuru wangye, naaza kubyegambira nyowe eti, Mukuru wangye, ndaza kukuhagira. Right Honourable Speaker, egi ni Sanga Baraata, kuruga aha kuza aha geeti ya National Park ni kilometres ibiri na 800 metres, 2.82 kilometres and 800 metres, so batuuraine na paaka. Enyamaishwa za National Park nizibateganisa, niziboonera, nizishiisha ebihingwa byabo, zireeta engooha ziita amatungo gaabo, ziita nangwa n'abantu. Right Honourable Speaker ku waakuba noijuka obu naareeta issue ya compensation okukiyita on the floor of parliament kandi niiwe wabaire no chairinga aba nibo nabaire nindwanirira abo kwonka nobu bareebe baikiriize kukiyita ahabw'ebyabo ebikusisikara akasente aku bakubaha kakiri kakye. kugyeragyeranisa n'ebirikuba bisiisikaire. Mbwenu ni kikuru omu twaza kugaruka kubajetinga compensation money nangwa omu bajeti omu hagiiremu nyingiho kwonka hati obu waayehikire aha Honourable Sipiika sente za compensation za National Park zeeyongyereho omuntu arekye kusiisikarwa omusiri gwa miriyoni ibiri bakaija bakakuha emitwaro abiri nooba waafa kabiri nk'amakara. Ekya kabiri, ekintu ky'amaizi baakigamba naashemererwa. Ekya kashatu, eky'enkurikizi, tsetse fly infestation. Nkaba haza nabwo omurundi gumwe, when the right honourable speaker visited, ku yaataayayire, Mukago ogu yaakireeta, naakireeta aha floor ya parliament, gavumenti ya respondinga baatweeka abantu baatamu ebitimba, baakora research baashanga eri enkurikizi. N'amazima akakooko ako nikaita amatungo g'abantu babonabona na productivity eshuuma, ez'okukamwa amate gabura, ez'enyama zibura kugomoka, so kababonaboneise. Kwonka ekyo naanikikugambira. Kandi hati baba barashuka mukama wabo ariho we kutakwanga ekishuba. Right honourable speaker abantu aba nabahingi ebyadaradara reba bogoya egyo neruga omugomborora egyo Kandi neruga ahamutwe gwakabungo aho nibarisa ente ziri aharuguru aha nibahinga reba ebikurugamu nibahinga nebijuma emiyembe egyo yokureba egyo hagire owagikiriza agireete. Twine omuhingi aha orikuhinga ebijuma tikubihinga kyonka agaruka akora value addition value addition aihamu na wines ebi egi ni product ya Rwabarata omwami ogwo mwami George Rumari Kasho Kyeyemerera kandi chairperson we womuruka ogwo ni ni mini industrialist nahinga ebijuma enanasi emiyembe nebindi byona agaruka abinyuuka abikoramu wine. agiine omu ka ye aho mbwenu nawe nabari batyo tukahenzire ngu tubarondere support ahabw'okuba nibatuyamba ebintu bireka kusisikara. Right Honourable Speaker kuruga aha oba noza Isingiro District wagumizamu egi nguuto kwonka tekarabaho ahabw'okuba hariho. omugyera gwa River Rwizi. Abantu aba batuura barikwetenga ngu ku haakubaho orutindo, waatinda aha okaaza aha isingiro, so from Tanzania ebintu byona bikaguma nibireetwa aha. Ningira waakihurira, orutindo rw'aha.

Nooba waine ekintu kikubakwataho munonga, so Right Honourable Speaker, na nitukushaba otwongyerireho eiraka baatutindira nituba twatereera. Economy neeyeyongyera hati emotoka zoona niziguma niziraba aha zitaine kuraba mbarira kwetoroora n'ahantu haihi munonga munonga munonga. Ekyatureeta aha n'okwombeka ekanisa. Right Honourable Speaker, abakristo bari aha. nibo ba organizers abo ab'okureeta. Aba aba Pentecostals nibo bari hanu. Abasiramu bari aha boona. Egyo niyo nyabushozi nikwo ekukora Kiruhura District. Ninyenda ngu ekyo mukigumizemu. So nakigamba ninsiima enkwatanisa eri ahagati y'aba y'abantu ba kunuuya. Kunuuya bo nibareeba ebizibu, enguuto, Amaizi, enkurikizi, orutindo, eby'ediini tobanyumiza. Reero kwekuba Sande, buri omwe agira obugabe bw'okuza kushaba ahu arikwenda. Orwa, Orwakataano aba, aba, aba, Abasiraamu bagyenda bashaba. Tikiine nshonga oku egyo niyo Uganda yaitu pe. So Right Honourable Speaker twija kwombeka kushakaara egi kanisa kandi nimanya ngu oriyo noirukanga kandi obaire wangambiire kandi yantuma ngu ebyo ebyokuguza ente n'ebitookye mutagira ki mutabimutamu we eki yareeta naaza kukibaha imwe ente mwayenda muzimuhe kwonka we eki yabareetera yagira ata